Berkarar döwletiň täze Galkynyşly eýýamynyň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ähli ugurlar bilen bilelikde bilim ulgamy hem bir aýakdaş bolup öňe barýar. Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň Aýtuly Geldiýew adyndaky on ýedinji orta mekdebi bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda täze binasy gurlup ulanmana berildi. Öň, Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň on ýedinji orta mekdebi bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda internat görnüşinde mekdep bolup, birinji orta mekdep bolup işläp başlaýar. Türkmen halkynyň geçmişi bu Watany aýaga galdyran beýik gahrymanlar, gerçekler bilen doly. Şolaryň hatarynda-da biziň Gyzlarbat etrabymyzda önüp-ösen, ýetişen bir ýigitlerimiziň biri bar, Aýtguly Geldiýew. Häzirki wagtda bilşiňiz ýaly, biziň mekdebimiz hem şu gahrymanyň adyny göterýär.
Mekdebiň adyny göterýän Aýtguly Geldiýew Bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda Gylyarbat etrabynda işçi maşgaladan dünýä inýär. Onuň kakasyna Jumageldi diýipdir. Ol Gylyarbat etrabynyň wagon abatlaýyş zawodyna işçi bolup işleýär. Onuň ejesi Jumasoltan eje özi el işleri bilen oba gyz-gelinleri bilen bilelikde haly dokap, çeperçilikde ýaşaýan Gylyarbat etrabynyň etrabynda sylanýan maşgala bolupdyr. Aýtguly Geldiýewiň dogany Tekemyrat, ol bolsa özüniň dogany bilen bilelikde bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäş, bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýyllarda adyny göterýän birinji orta mekdebimizde okuwa gelip okap başlaýarlar. Bir müň dokuz ýüz otuz bäşinji ýylda Özbegistan ýurdunyň Daşkent şäherindäki Pagta agro işläp bejeriş institutyna okuwa girýär. Gylagyz etrabynda ilkinji zähmet ýoluny Balkan welaýatynyň Gylagyz etrabynyň wagon abatlaýyş zawodynda işe başlaýar. Indi Gahryman öz barada aýtsak, Gyzlar Kyzlarbatda dogulýar, önüp ösýär we häzirki demir ýol ulgamynda dürli wezipelerde işläp başlaýar. Ol özüniň işeňňirligi bilen, alyp bir öňe gidişligi bilen bilelikde Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň wagon abatlaýyş zawodynda işe başlan ýylyndan özüniň komsomol partiýanyň sekretarlygyna saýlanyp işe başlaýar. Ol soňra Gyzlarbat etrabynyň Partiýa agzalygyndan saýlanyp, birnäçe ýerde işini dowam etdirýär. Ýagny, Krasnowodsk oblastynyň Bekdaş şäherçesinde komsomol partiýanyň başlygyna, soňra Ahal welaýatynyň Gökdepe, Aşgabat uýezdlerinde komsomol partiýanyň başlyklary wezipesinde işläp geçýär.
Ondan hem has ýokarlygyna galyp, soňrabaka häzirki Ahal welaýatynyň çäklerine ýetse, Ahal welaýatynda ýolbaşçy wezipelerde, dürli uly ýolbaşçy wezipelerde işleýär we şo ýerde-de Türkmenistanyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilýär. Uzak wagt geçmänem, bir müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylyň eýýäm iýunynda duýdansyz Beýik Watançylyk urşunyň başlamagy netijesinde-de ol Aşgabat uýezdinde işleýän döwründe bir müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylda özüniň Beýik Watançylyk urşuna, Watan goragyna gitmäne öz islegi boýunça arza ýazyp, şol ýerde Aşgabat uýezdinden Beýik Watançylyk urşuna gidýär. Iň bir pajygaly günleriň biri bolan, ýagny Moskwaň eteginde obalary boşatmak işleri urşun söweşinde Aýtgul Geldiýew, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp, gahrymanlarça bir günde kyrk birinji ýylyň dekabrynda Moskanyň etegindäki Dýaklow diýen obada aradan çykýar we şo obanyň çäklerinde-de jaýlanylýar. Bir müň dokuz ýüz kyrk bir, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji uruş ýyllaryny öz içine alýan Hatyra tomluk Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäher iniň baradaky wepat bolanlar we urşa gidenleriň tomlarynda bir müň dokuz ýüz otuz bäşinji ýyldan beýläk işläp ýören Aýtgur Geldiýew Aşgabat uýezdinde işlänliginiň Hemem şol ýerde arzasyny öz islegi boýunça Beýik Watançylyk urşuna gitmeginigi edil şol tomynyň edil Aýytguly Geldiýew adyndak ady biziň şu Ahal welaýatynyň uýezdinde görkezilen. Ol ýerde-de özleriniň ildeşlerine hatlaryny ýazanlaryna-da kitapda görkezmek bilen, edil şunda uruş döwrüniň hatlary, ondäki görkezilýän jogaplaryny özlerini gyzgyn görkezdiler. Muny Aýtgul Geldiýewiň özüniň urşukdyn tomly kitaplarynda-da berýän maglumatlarymyzda onuň Balkan welaýatynda doglup, Balkan welaýatynda ýaşanlygyna garamazdan, ol Aşgabat uýezdindäkiden urşa gidenligini hem tassyklaýan bize maglumatlarymyzyň biri bolup durýar. Ol ebedilik ynsanlaryň ýüreginde ýaşar. Aýtguly Geldiýew bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylda Balkan welaýatynyň Gyzylabad etraby orta mekdebine ady dakylýar. Häzirki güne çenli hem Gyzylabad etrabynyň Aýtguly Geldiýew adyndaky on ýedinji orta mekdebi onuň adyny buýsanç bilen göterýär. Häzirki wagtda Bu gahrymanyň ady biziň on ýedinji orta mekdebimize hem etrabymyzyň esasy köçeleriniň birine dakyldy ady. Biziň mekdebimizde mekdep okuwçylarynyň arasynda Aýtguly Geldiýew barada köp maglumatlary ýetirip durýarys, çeper okaýyşlary geçirip durýarys. Mekdepde taryh mugallymlary, Synp ýolbaşçylary özleriniň synp sagatlarynda ýa-da bolmasa özümiziň ýörite döredilen mekdebimizde döredilen muzeýimizde onuň ýörite gurlan heýkeli bilen, onuň terjimehaly bilen tanyşdyrylyp, synp sagatlarynda, dersara baglanyşyklarynda baglanyşdyryp, ýagny okuwçylarymyzyň Watana, halka, ene-ata hormat goýmaklygyny terbiýelemekde uly mekdep bolup durýanlygyny ýatladyp geçýäris. Mekdep okuwçylary Öz taryhyna degişli bolan köp maglumatlary bilmek üçin kitaphanadan köplenç gelip kitaplar soraýarlar. Bizem şol okuwçylara maglumatlary ýetirmek üçin Aýtguly Geldiýew baradaky köp maglumatlary aýdyp durýarys, gürrüň berýäris mugallymlar bilen bilelikde. Okuwçylara watançylyk temasynda bolan köp dürli kitaplardyr hatyra kitaplary okuwçylara ýetirip durýar. Goý, Berkarar döwletiň täze galkynyşlary eýýamynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz pajarlap, bedew ady bilen öňe ýöresin! Biz barada alada edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik bolsun!